Fil-Libja l-ġlied għadu għaddej. Ma' ribelli morru f'Bani Walid, f'nofs il-gwerra. Niltaqgħu ma' ribelli li seħduna f'Bani Walid. Ir-ribelli għafżawna li fejn sejrin Huwa perikoluż ħafna u ma nistgħux noqogħdu mingħajr bulletproof vest. Dawn huma in-nurses illi sejrin propju f'Ben Għalit f'nofs l-eqqel tal-ġlied li għaddejn hemmhekk. Aħna hawnhekk għandna ċertu eċitament, eh, biża biex ngħidu hekk, għalfejn għaliex eh, ma nafux fiex deħlin, fejn sejrin, Eh, ovvjament kulħadd jgħidilna it's dangerous hemm ġew u hekk. Naslu f'Bani Walid, fil-bażi minn fejn qed jattakkaw ir-ribelli. Qegħdin jippreparaw l-armi hawn f'Ben Walid biex ikunu jistgħu jisparaw għan-naħa l-oħra Ta' fejn hemm in-nies ta' Gaddafi jattakkaw propju minn naħa l-oħra ta' fejn qegħdin aħna tisimgħu l-isparar hawnhekk. Grazzi Malta! Grazzi Malta! Hawnhekk hawnhekk qed tisimgħuhom hawnhekk qed tisimgħuhom jirringrazzjaw lil Malta, lil Sarkozy, lil Cameron huma t-tlet postijiet li nħol kollu isemmu. Dawn huma n-nies li sejrin ħajkoplu jiġġieldu u jisparaw fuq in-naħa l-oħra. Jamlu dan ir-ritwal inħin kollu kull fejrajnihom propju biex jagħmlu kuraġġ b'xulxin lil xulxin u jmorru

Qegħdin jiskennu taħt hawnhekk jagħmlu shifts u jistrieħu. U minn hawnhekk iġibu l-armi tagħhom. Biex ma jagħtux fil-għajn ir-ribelli jidilku l-karozzi tagħhom bil-ħamrija. Taraw il-karozzi e, miżbugħin kannella propju biex ma jidrux biex ikunu kulur id-deżert. Tiskanta hawnhekk kif

Wara li jiġġieldu, ir-ribelli jieklu hawnhekk stess. Maħniex imdorri, situazzjonijiet bħal dawnu ħammorru ħankomplu mixjin. Fuq ukoll qed jiġu xi sparar. Għaddejjin hawnhekk. In-naħa l-oħra hemm propju l-edewa li qegħdin jisparaw lura u biex propju dejjem javvanzaw u jitlu iktar fil-qalba ta' Buena Vista. Mabruk, jafżana li qegħdin f'periklu serju minħabba li Gaddafi għandu n-nies bi snipers. Vera ma tinsejf iktar hawnija. Waqt li qegħdin f'Bani Walid, viċin tagħna jaqgħu l-bomb. U naturalment kulħadd is-samar biex jistaħba għaliex qed jibżgħu li ġejjin lil hawn ukoll. Ir-ribelli għajdulna li l-bombi wadbuhom soldati ta' Gaddafi u li kellhom jaqgħu iktar viċin fejn qegħdin aħna. Naturalment it-tensjoni qed tiżdied, aħna naturalment il-verità li ngħidulkom Qegħdin nibżgħu hawnhekk maħniex imdorrijin f'sitwazzjonijiet bħal daw. Nislu l-bombi rajthom? Issa ħajskorlu għaw. Int qegħed fiċ-ċentru għaw. Eh, hawnhekk weġġaw xi nies, hawnhekk qed naraw li weġġaw xi nies ukoll u ħirġin minn hawn ehm, in-nies eh, bl-ambulanzi propju minħabba li korrew in-nies Ejja morru għaliex m'għaddix sejf hawnhekk xejn mhux għax kienet xi darba sejf. Aċenzi ħammorru issa. Hawnhekk għand il-ġurnal il-kamera people u l-fejbien u l-mabruk li kien għalihom jibqgħu hawn imma nħossi li m'għandniex nibqgħu hawn iktar għaliex issa il-ħaġa saret iżjed serja u qed jistennew attakk feroċi din in-naħa. Hawnhekk għandna persuna illi għadha kif weġġat propju kif konna hawnhekk. U qed jgħidulu biex jiġi taxi malajr u jihdu hawnhekk hawn nies illi ovvjament qegħdin iweġġaw. Hawn ħafna konfużjoni, ħafna ġen, Midruba, ġejjin iktar ambulanzi. Gaddafi fajr bajġaran, bajġaran! Ok, għet jajdunna li Gaddafi jgħat jispara armi illi jmorru l-bot ħafna u li huma perikolużi ħafna u għet joqtlu ħafna nis.